נעמט א בחור נעבעך מען צעווארפט אים מען צעקלאפט אים מען נעמט א יונגל א מיידל נישט קיין חילוק איך רעד צו בחורים אבער אז מיידלעך הערן דאס אויס אויפן האטליין די זעלבע זאך נישט קיין חילוק איך באקום בריוון פון מיידלעך וואס זיי שרייבן מיר זיי האבן אפגעלאזט אלע אידישקייט די גאנצע אידישקייט ווייל זיי האבן געמיינט אז אידישקייט איז א שלעכטע זאך ביז זיי האבן געטראפן דעם רעבין געטראפן דעם רעבינס דיבורים אנגעפאנגען צו הערן דיבורים דרשות פון רעבין התחזקות פון רעבין פשי אידישקייט איז א געשמאקע זאך, אידישקייט איז א זיסע זאך, ווער וויל נישט זיין, ווער וויל נישט האבן א געשמאקע לעבן, ווער וויל נישט האבן א זיסע לעבן, די סיבה פארוואס א בחור ער גייט ער נעמט אראפ די פאות, ער נעמט אראפ זיין בארד, ער זוכט אויסצוקוקן ווי א חבר אין גאס, ווייל ער האט נישט א דוגמא, ראול מאדעל, ווי מיין מלמד וויל איך נישט זיין, ווי מיין מגיד שיעור וויל איך נישט זיין. ווי מיין משגיח צוויי מאל נישט, און ווי כ'ווייס מיין טאטע מאמע, כ'האב זיי זייער ליב אבער כ'ווייס נישט, איך, אויב דאס איז חתונה האבן בין איך אוועק פון די גאנצע זאך, כ'ווייס נישט, סאו ער זעט ס'טוט זיך, ער הערט, ער באקומט קליפס, מאוויס, וואו ס'דא, וואס איז די גאנצע זאך פון א מאווי, דאס איז דאך א געשטעלטע זאך, מ'וואלט געקענט מאכן א מאווי פון דיין פאטער און מוטער, און מ'שטעלט זיך אראפ פארנט פון א קעמערע וואלטן זיי אויך שיין גערעדט. וואלסט איך וואלט זיך ווען יא געוואלט אויסקוקן ווי זיי. ער זעהט וואו ס'איז דא עפעס ביי די גוים איז דא עפעס ס'איז דא עפעס ס'איז דא ס'דא ליבשאפט ס'דא ליבשאפט איך האב דיך ליב איינער רעדט צום צווייטן ס'דא ס'איז דא עפעס ווייסט ביי די אידן איז עס דא ביי די אידן איז עס נישט דא ביי די אידן זענען רוצחים ניין די אידן זענען עפעס טרוקענע מענטשן אזוי קוקט ער עס אן קומט פון א שטוב וועם זאל איך ווי וועם זאל איך וועלן אויסוואקסן ווי וועם.

דאס איז די סיבה פארוואס בחורים נעבעך גייען אוועק לתרבות רעה, פארוואס קינדער נעבעך גייען אוועק פונעם אייבערשטן, פארוואס קינדער גייען נעבעך אוועק פונעם אייבערשטן, פארוואס? ווייל ער האט נישט אויף וואס ארויפצוקוקן, ער האט נישט, ווייל זיין טאטע מאמע רעדן נישט שיין, דער טאטע שרייט אויפן מאמע, און די מאמע שרייט צוריק אויפן טאטן, אדער עמער נישט געקענט טראכטן אז ס'דא אזא זאך מען לעבט אין איין הויז פאר א יאר, צוויי, דריי, פינף יאר, צען יאר, אן איינטוישן א ווארט.

דא דו ווארעמקייט, דא דו ליבשאפט, מסתם וועל איך עס באקומען. די ערשטע זאך קודם א שערל, שערל די פייז. די ערשטע זאך, מאך דיך נישט משוגע. אנטלויפן די חרדים, אנטלויפן די חסידים, אנטלויפן די, די זענען עפעס די ערגסטע מענטשן. פארוואס די ערגסטע מענטשן? דו האסט דיך אנגעטראפן מיט א, מיט א מענטש נעבעך וואס שלאגט און עביוזט, מיינט אז די חסידים זענען, זענען שלעכטע מענטשן?